Ӕссӕдзӕм сӕр
Уымӕн ӕмӕ райсомӕй раджы йӕ сӕнӕфсирдонмӕ кусджытӕ хуырсынмӕ чи рацыд, уӕларвон паддзахад уыцы хицауы хуызӕн у. Уый кусджытимӕ бафидыдта бон фӕйнӕ динарыл ӕмӕ сӕ арвыста йӕ сӕнӕфсирдонмӕ. Ӕртыккӕгӕм сахатмӕ хӕстӕгтӕ рацыд, ӕмӕ федта, сахары фӕзӕг уыстӕй чи лӕууыд, ахӕмты. Ӕмӕ уыдонӕн дӕр загъта: «Ацӕут сымах дӕр мӕ сӕнӕфсирдонмӕ, ӕмӕ цы мбӕла, уый уын бафиддзынӕн». Уыдон ацыдысты. Ноджы рацыд ӕмбисбонмӕ хӕстӕг, стӕй фарӕстӕм сахатмӕ хӕстӕг, ӕмӕ та баххуырста ӕндӕрты. Ӕппынфӕстаг рацыд Иуӕндӕсӕм сахатмӕ хӕстӕг федта та ӕндӕр ӕгуыст адӕм ӕмӕ сӕ бафарста, ӕмӕнӕхъӕн бон ӕгуыстӕй цы лӕуут? Уыдон ын дзуапп радтой: ничи нӕ баххуырста. Уый сын загъта: ацӕут сымах дӕр мӕ сӕнӕфсирдонмӕ, ӕмӕ цы мбӕлы, уый райсдзыстут. Куы баизӕр, уӕд сӕнӕфсирдоны хицау йӕ исбонӕн уынаффӕгӕнӕгӕн загъта: Басидт кусджытӕм ӕмӕ сын мызд ратт, фӕстӕдӕр чи рбацыди, уыдонӕн раздӕр бафид, раздӕр чи рбацыди, уыдонӕн та фӕстӕдӕр. Иуӕндӕсӕм сахатмӕ хӕстӕг чи рбацыд, уыдон райстой фӕйнӕ динар. Раздӕр чи рбацыд, уыдон ӕнхъӕл уыдысты, фылдӕр райсдзысты, зӕгъгӕ, фӕлӕ уыдон дӕр райстой фӕйнӕ динар. Ӕмӕ мызд куы райстой, уӕд сӕнӕфсирдоны хицауыл райдыдтой бустӕ кӕнын. Уыдон дзырдтой, фӕстӕдӕр кӕй баххуырстай, уыдон иунӕг сахат бакуыстой, фидгӕ та сын махимӕ ӕмхуызон бакодтай. Мах та нӕ хъӕмбон ӕнтӕфы фӕфыдӕбон кодтам. Уӕдӕй сӕ иуӕн ахӕм дзуапп радта. Хӕлар, ӕз дӕ хъыджы нӕ бацыдтӕн. Мемӕ динарыл нӕ бафидыдтай? Цы дӕм ӕмбӕлы, уый айс ӕмӕ ацу. Дӕуӕн цас радтон, мӕн та фӕстӕдӕр ӕрбацӕуӕг ӕндӕр уыйбӕрц радтын фӕнды. Мӕн цы у, ууыл мӕ бар нӕ цӕуы? Ӕви ӕз рӕдау кӕй дӕн, уый дӕ цӕст нӕ уарзы? Афтӕ фӕстӕгтӕ уыдзысты фыццӕгтӕ, фыццӕгтӕ та уыдзысты фӕстӕгтӕ. Уымӕн ӕмӕ хуындтытӕ бирӕ сты, ӕвзӕрстытӕ та чысыл.
Йесо Иерусалиммӕ куы цыди, уӕд фӕндагыл фӕхибар кодта дыууадӕсы ӕмӕ сын загъта: «Ныр мах цӕуӕм Иерусалиммӕ, ӕмӕ Адӕймаджы Фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн алчертӕм ӕмӕ динамонджытӕм. Рахӕсдзысты йын марыны тӕрхон, ӕмӕ йӕ ратдзысты муртӕ ӕддӕм, цӕмӕй дзы уыдон фӕхынджылӕг кӕной, йе хсӕй йӕ фӕнӕмой ӕмӕ йӕ байтындзой, ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн. Уӕд ӕм бацыди Зеведейы ус йӕ фырттимӕ, йӕ разы ӕрзоныгыл ӕмӕ йӕм хатыди цӕйдӕр тыххӕй. Йесо йӕ бафарста. «Цы дӕ хъӕуы?» Уый йын дзуапп радта.
«Баррат, цӕмӕй дӕ паддзахады мацы дыууӕ лӕппуйӕ иу сбада дӕ рахиз фарс, иннӕ та дӕ галиу фарс». Йесо сын загъта. Цы курут, уый уӕхӕдӕг дӕр не мбарут. Ӕз цы хъизӕмӕртты кӕхц нуаздзынӕн, уый баназын кӕнӕ мӕныл цы аргъуыдӕй-аргъуыдӕуы, ахӕм аргъуыд райсын суыдзӕн уӕ бон? Уыдон ын дзуапп радтой. Суыдзӕн.
Уый сын загъта.
Мӕ хъизӕмӕртты кӕхц нуаздзыстут ӕмӕ мӕныл цы аргъуыдӕй-аргъуыдӕ у, уымӕй уыл саргъуыдӕ уыдзӕн. Мӕ рахиз фарс ӕмӕ мӕ галиу фарс сбадын та мӕнӕй аразгӕ нӕу, фӕлӕ уыцы бынӕттӕ мӕ фыд кӕмӕн ӕрцӕттӕ кодта, уыдон дзы сбаддзысты. Уый дӕ сахуыргӕнинаджы куы фехъуыстой, уӕд смӕстысты дыууӕ фсымӕрмӕ. Йесо басидти се ппӕтмӕ дӕр ӕмӕ сын загъта: «Сымах зонут, ӕлдӕртты адӕмтӕн кӕй хицауиуӕг кӕнынц, ӕмӕ хицӕуттӕ адӕмтыл барджын кӕй сты, уый. Сымахмӕ та афтӕ ма уӕд, фӕлӕ уӕ уӕлдӕр уӕвын кӕй фӕнды, уый уын уӕд лӕггадгӕнӕг, ӕмӕ уӕ фыццаг уӕвын кӕй фӕнды, уый уын уӕд цагъар. Адӕймаджы фырт дӕр уый тыххӕй не рцыд, ӕмӕ йын лӕггад кӕной. Фӕлӕ цӕмӕй йӕхӕдӕг балӕггад кӕна ӕмӕ бирӕты ссӕрибары сӕраппонд радта йӕ цард.
Иерихонӕй куы рараст сты, уӕд Йесойы фӕдыл цыди бирӕ адӕм. Дыууӕ куырмы бадтысты фӕндаггӕрон. Йесо сӕ рӕзты кӕй ӕрцӕуы, уый куы фехъуыстой, уӕд ныхъхъӕр кодтой: «Батӕригъӕд нын кӕн хицау, Давиды фырт!» Адӕм уыдонӕй домдтой, цӕмӕй ныссабырой, фӕлӕ ноджы тынгдӕр хъӕр кодтой: «Батӕригъӕд нын кӕн хицау, Давиды фырт!» Йесо ӕрлӕууыди, басидти сӕм ӕмӕ сӕ бафарста: «Цы уӕ фӕнды, цы уын саразон?» Уыдон ын загътой: Хицау, мах фӕнды нӕ цӕстытӕй ракӕсын. Йесо фӕтӕригъӕд кодта куырмытӕн ӕмӕ сын бавнӕлдта сӕ цӕстытӕм. Уыдон уайтӕккӕ ракастысты сӕ цӕстытӕй ӕмӕ ацыдысты йӕ фӕдыл.